kufona vachiti muzukuru uya wanda ndasajesta kuti anogona kusara hake pamba mm. pavakati muzukuru wenyu akasiya hare pamwana akasiya abata mwana achibharo mm. ah, mwana upi eh, mwana wedu last born kamusikana akaine foimhuri yezimbabwe kusangana kwatiri kuita pano pagibs legas patinokuunzirai nyaya dzinoitika munyika yedu yezimbabwe nemast social media mhuri yezimbabwe nyaya ndo yandakakubatirai muzvara nhasi inyaya inonzi satsitsi inyaya yemukomana anonzi robert maregere iyo yakaitika kuzaka kumasvingo robert maregere ari kupika jere 15 years achipomerwa mhaka yaasina kupara mhuri yezimbabwe ndisingapedzi nguva sarai muchinzwa sekuru varobert vachitaura nyaya iyi muitikiro yakaita zvizere uye vachipupura kuti aiwa muzukuru wangu haana mhaka yakapara kana uri munyowani pachannel ino kusubscribe wotina notification bell kuitira kuti patichaploda video uchange uri number one yekuona totaurawo zvaunofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi musi wa 24 december ini ndabvawo kumusi wa 23 ive kubva kumatomson kuya musi wa 24 december pakati peusiku kuma 1 am ndo pandakatanga kukandirwa mameseji namadam hmm. vari kuti e, varota mwana musikana wedu mudiki wopedzisira hmm. varota mwana adamburwa musoro e, saka ndakakuudzai kuti pamba hapasi kuita sei hapasi kugarika ndo pandakaona kuti ndinenge ndiri kuura manje manikidza mudzimai kuti agare pamba hmm. ndo pandakavati no imibi chiitai kuti mutore muzukuru kutora muzukuru umwe mukomana muhombe wekanzvadzi vevamwe vana vari panapa mm. chiitai kuti mutore auye azosara nevana vamai vake pamusha pa then imimi moyo mouya kuno kuda dzimwe zvimwe nguva pfungwa mm. dzenyu dzinogona kugadzikana eh, semunhu ari kugara achiona guva remwana wama muchigara naye mm. chiuya ichi eh, havana kundipindura mm. eh, ndofunga vakatiswera the whole day musi wa 24 december iyoyo takanyaradzana 25 december early in the morning mm. kwaziita kuma 1254 am mm. kureva kuti date ranga ratoti 25 december christmas mm. ndo pandakati muzukuru uya wandanga ndasuggesta kuti anogona kusara hake pamba mm. pavakati muzukuru wenyu akasiya hare pamwana akasiya abata mwana achibharo ah, mwana upi Eh, mwana wedu last born kamusikana kamusikana kane kane kaakaine 4 years muna December nokuti kasvitsa 5 years musi wa 26 March ya mm. Ah, imi muri kutaura kuti chii zvikanzi ndatomuka izvozvizvi mwana ari kuchema kureva kamusikana e kamusikana ari mm.
kuchema mm. ari kunongedzera panhengo yake ari kuti apa pangu apa pari kurwadza hanzi kobva ndamubvunza kuti waita sei hanzi ndakamumanikidza kwenguva refu ndomataurira mm. zvokuti kana audio ichikwanisa kuwanikwa pakati pangu namadam e. inotaura se exactly zvandiri kutaura zvi ndaamuka achichema achiti apa pangu ndamumanikidza kwenguva yakareba kusvika ataura kuti ndirobert akandibata kurobert kuroreva muzukuru uya akanga apedzisira kuuya kuzogara muna november achinyora maexams ndopavari kumuka musi wa 25 december vachiti mwana akabatwa nani nemuzukuru savari kuti mwana akatanga kuchema muna akatanga kuchema musi wa 25 december asi mwana akabatwa muna november akabatwa muna november mid november mid kureva kuti panga patori nemwedzi point something mm -hmm. ende mm. muzukuru mm. akatozodzoka akatozodzoka zvekudzoka panhamo mm -hmm. e, akatobva apa chikomana chekurwara chisati chatomborwara okay eh saka ndo pari ndo pakazotorwa unzi uyu mkomana musi wa 25 December eh, unzi paka pedzira kuningira achinyora ma exams ba mm. and pane imwe language yakandishamisa iri papo mm. kuti vanoti vakaona zvinenge urume hwemwana hwemwana urume uchibuda panhengo yemwana iye mwana ari kunzi akabatwa achibharo mid november eh, saka ndakashamisika kusvika ndakatovabvunza ini ndikati ah, hmm. imi hakuna here mumwe munhu wechirume abva pamba ipe hmm. izvozvi izvi hapana here mumwe munhu wechirume nokuti nyaya yamuri kutaura urume hwabvepi hwanga hwakagara pai ko hmm. sekuru uya kuti kubva panovhembaasingagezi here kana hakuna naimugezesa eh, vakazoshandura mutauro wavo vakati ah kuda hunenge hurwa eh, mwana eh, asi mwana akatoita se akatodhemejwa zvaizvo aishandura matauriro ndiyena ndivo madam vakazototii hunenge hurwa unenge huru hausisiri urume hausisi uri urume itiri mm. undi ndatobvunza matonyatsoda kunzwisisa mm. saka ndo pandakati no zvichida mwana anogona kudaro aita kana anonzi mamota aya mm, mm. mukai kunze kuchingoedza chete mukai muende nemwana pamusiso pa hospital eh. andoonekwa kuti chii chaitika mm. nokuti nyaya dzana repu repu dzamuri kutaura idzi dzinogona kuzoisa umwe munhu pakaita sei pakaoma mm. eh, chakandinetsa havana kuenda kuchipatara vakabva vakwira bhazi kuuya kuno chipatara nemwana musi uyu vakatokwira bhazi eh, kuuya kuno kuharare eh, nemwana nemwana ko masvika kuno nemwana imi mambotaura humwe usiku huya hwemangwanani kuti vanzi a ah, mundiudziri zvekuita pamwana wangu mundiudziri ndini ndakatakura nine months mm. ndine minamato yangu yandakanzi ndiuye kuzotora kuno kuharare e, minamato iyoyo ende ndinonzi ndikasaitora ndinofa gore rino risati rapera kureva iyo 2025 iyoyi eh. imi saka muri kutaura chii mungakoshesa zveminamato muchitadza kukoshesa health yemwana nezera rainaro mm. Ah, wakutotanga kuti popota no ah mudzimai wangu ye aipopota ah zvekupopota chaizvo ah aigona zvake Mm. Eh, akatanga kundivavira ipo pana apa ndo pakatanga kuningira auda kutobvuta foni yangu kuda kurovera pasi kusvika vana vakazongoti no baba asi siyanai navo mai vane vane mm. mastresa vachimbosiyai vanhu tichazotaura navo mangwana kwakaedza 26 mm. december vakazonyengetedzwa vobva vaenda nemwana panonzi pamachembere vamwe vechipostori mm. uye vakanotarisa vakatoperekedzwa nemuroora kureva mudzimai wefirst bon yedu eh, vakatoperekedzwa nemuroora kobva vaenda mwana vachinotarisa zvikanzi mwana kunenge kukwenywa kana kuti anombozvikwenya kutozvikwenya kokudai eh. right. saka takabva tangodzikamisa hana dzedu tikati ah, kana zvizvi kana ivo vacho vari kuzozvitaurira kuti kunenge kuzvikwenya saka mm. haa pamwe pamwe kuzvikwenya ivo vakutoti a ah, pamwe mapamba ataimbomupfekedza panguva yanga achapfeka mapamba orit ko kusangana nemurume wanga uchiri kutaura here bcause munhu angoratidze urume asina kusangana nemurume here vanga vakuti chii ipapo ani ivo mudzimai wenyu kana anga ambobva ikoko ati ndiye ndikutazi akamboti iye mwana uyu ari kuratidza urume ndokuzoti aiwa akunenge urwa saka apa pakazobuda zvekuti mapambakuti zvekuti mapamba izvi eh. inyaya iri result yavaiti vakawana kunana mbuya oh. vabva navo kwana mbuya oh. izvi zviya zvekuti urume hazvicha havachatauri nezvazvo kuti tamboona tamboona hurume eh, vari kutoti a ah, mwana kunenge kukwenywa mwana ari kunzi haana kudini haana kubatwa saka yanga ya 26 december boxing day iya mm. musi wa 27 vachidzokera kumusha musi wa 31 december chizukuru chiya chabva chatosungwa uya uya ainzi ari kunzi akabata uya ehe chobva eh.
chatosungwa mai vatoenda kuzaka police zaka police yakanigiri mm. ini ndakatofonerwa musi wa 31 december yacho ndandatobreaka panapa ndatoti chiregera yese munhu akafirwa mm. ndichimbonochovha kana january wese ndiri mm. kumusha ndakatofonerwa ndiri kunana gutuko nemapurisa kuti atiri mapurisa epazaka police tine nyaya yakamhangarwa nemudzimai wenyu mm. muzukuru akabata mwana wenyu chibharo mm. saka taida kuti tizonzwawo divi renyu kobva ndatoti aizvozvo ndichiri kunana gutu kana ndasvika pazaka ndichaita sendichakuudzai mm. saka ndasvika kunonzi kwana roy vakabva vafona futi mapurisa aya vakati maapapi ndikati ndaaparoy zvikanzi imi michiendai chinangai kumba musachauya kuzaka police mm. chiendai kumba then tichasvika tichikuinterviewai pamba ipapa mm. saka ndakazongonanga pamba ndichiti gare gare mapurisa aya achibva afona mm. zvikanzi mm. makupima pamba here ndikati hongu zvikanzi mhanyai pachinorumba izvozvi pane mashops anonzi chinorumba mm. mhanyai pachinorumba izvozvi kobva ndamhanya pachinorumba paya ndichingosvika ndakatowana mahindra yakandimirira ipapo mm. kobva ndatonzi apindai mumota tiperekedzei kunogara chi kumba kwemunin'ina wenyu kunogara muzukuru wenyu mm. ndopandakatovaperekedza ah, ten left ten right ten left ten right kusvika tasvika pamba mm. tichingosvika pamba paya vatonzi totraka anonzi robert maregere anzi arobert ah, maregere ari kushanda pamusha uyu ndopaari kuchengeta mm. ako ah, kwakuenda pamusha paya mm. zvibva asvika robert ndo musi wakasungwa vanhu vachitoti happy new year musi wa 31 december mm. ndo paakaiswa muusungwa mukomana one january mbuya ndonya kutobikira futi mukomana chikafu kutomuendezera pakembi pazakapi polisi mudzimai wenyu ehe mhm. eh, mukomana akatomboda kuramba kuti akumbuya ah, apa mandisungisa apa mondivigira futi chii chikafu mondivigira futi chikafu hamene no language avakataurirana ah, sorry hako muzukuru chichii mm. eh, musi wa two musi wa two january nyaya ichipinda mukoti kobva hanzi nyaya dzerepu hadzitongerwe kuno dzotongerwa kuchiredzi mm. saka mukomana akazotransferwa ndobva aendeswa kuchiredzi regional court mm. kuchiredzi prison mm. saka musi wa 22 january ndopaakapinda nyaya yake mudare achibva atonzi convicted 15 years mujeri eh, hanzi 15 years mujeri hmm. hapana kuperawo kana 5 days mudzimai achibva atotengesa tengesa zvese zvaikambaira zvito tunhiyo kusvika kujongwe tumagarikoni vatengesa tengesa nemidziyo yamatv zvimwe zvimabatiri vatengesa ndobva wangoenda kwamutare kuteera kwasisi wavo kuya chinyararire ini ndakatozoita zvokufonerwa naana sekuru mm. kuti kumusha wako radongo hapasina pasisina hapasisina munhu mudzimai aenda mudzimai aenda kana kuita mubvunzo nda kunzwisisa mm. pasi zvichiitika izvi kusvika muzikomana achisungwa uyu mwana uyu akazinga amboenda here kuchipatara uye pakamboonekwa here zvesva umbohwe kuti mwana uyu akabatwa chibharo nemadoctors inini mhinduro yacho handina kuinzwa kuedza kuna madhama zvokuti kana zvinhu zvekuti mukazowana mukana wekuvabvunza izvo zvizvi eh. vanotokuudzai kuti havana chavari kuziva vanosiyira nyaya yekuti mupurisa ndiye aka enda nemwana kuna doctor mupurisa wekuzaka eh, ivo havana chavari kuziva ivo ripoti iya yacho vaiti havana chavari kudii mwana aigoenda ega nemupurisa ivanga wasipo here noti mwana ane four years aiwa tikuda kunzwisisa baba mwana ane four years hapana mwana ane four years paanofamba nemupurisa vari vahiri chete mubereki anenge aripo saka ndozvada kunzwisisa ipapo tete ndakaedza kubvunza mibvunzo iyoyo eh. ndichiitira e. kuti after after ndingiri because kana mwana akange aita dambudziko ka eh. tinofanira kuti tizoona marapirwo aanofanira kugara achiitwa eh. semwana mucheche eh. anenge asangana nedambudziko eh, hapana kana treatment kana one yandakaratidzwa namadam one eh, hapana e, kana kana pepa rekwadoctor randakaita that's why ndakazoita shungu dzezvandakazoita kunopedzisira kuchanaiwa mm, tiskati pfuredu mberi saka
ndiri kuti vatora zvinhu vatengesa vaenda kwamutare kuvatevera eh, sisi eh, sisi ndo vamwe chete vaibudirwa ndivo vaya vekuuvanga vakunze mbuya just after burial eh, takaita nguva tisingataudzani ndikuti ndaiti ndikaedza kufona pafoni yavo vanga vandibloka mudzimai wenyu mudzimai wangu eh anga andibloka ndichida kuti ndinzwe kana situation yemwana zvayo uyo ainzi akabatwa chi mm. akabatwa chi vakazenge vaenda nemwana kamusikana vakanga vazoenda nemwana ah, uyo musikana uyu muhombe uyu ndataura kuti akanga atodzingwa pamba o oh, vanga vatodzingwa pa anga atodzingwa pakasara pachiitwa mainvestigation nemapurisa dzekuti kana mukoti macho vakatotaura vachiti musikana uyu ndiye akanga achigogezisa achigogezisa mwana nekuti eh. ndofunga vane imwe mibvunzo yekuti vanogona kunge vasina kutoipindura zvakanaka kana mukoti macho imemungati mhuri yamai moita mwedzi poisina kugezesa mwana kuti muone kuti mwana akakazikaichi vaitogeza zvakuti zvinhu zvinoasi takangoti ah, hatingaite sei eh, eh. hmm. saka pakazotanga kuita macommunications sisi ndo vaya vave vainzi mbuya mm. ndo vakatotanga kuchitaura navo ndichivabvunza mwana ari sei vari kuti a ah, mwana ari kuchuchaurwa kunengo yakwake uko mm. e, mwana kubva paya kwaakabva kumusha haasati apora nde ndiri kuverenga ndiri kutoona ah, mujanuary tatoo muna february mm. end of february zviri kunzi mwana ari kucharwa ari pese paagarira anombozviitira weti ano nehuvayo saka vachiti ivo vakatozotsvaga mari yakawanda yandisina eh, yandisina kutsanangurirwa kuti yanga iri mari mm. kanzi ndakatozotsvaga mari yakawanda ndikatomuendesa kumaprivate doctors kuti mwana akatozono seven seven mastich hanzi seven kunze seven mukati
Alright, kuna kuti anga akanganiswa pakabatwa chibharo paye.
Saka ndichitaurawo nevamwe ndichiti ai nandizivi kuti mhepo dzezvo imhepo rudzii mwana uyo aya nekubva paya nanhasi ano saka vamwe vewo vaitaitaurawo vechidzima vachiti imi makambozviona kupi seven seven vachitichi pamwe mwana mudiki makambozviona kupi ishura rudzii pamwe asi zvatova zvikwambo kana chii eh, ndaingotaurwa but eh, musoro mava mazara mamixed feelings kuti handichazivi mm. chokwadi nenhema nenhema ndizvozvo eh, mm.
saka
relationship chaiyo kuzonyatsotaura namadhamu yakazovapo towards e, e, birthday remwana mm -hmm. e, vakuda kuti ndichitumirawo mari dzebirthday hamuna pane zvimari zvandaitongokanda kanda oenza mwana toda kuti soso and ndichitonyeperwa kuti mwana ari kuenda kuchikoro mm. ehe nza mwana ari kuda chikafu chekuchikoro hapa patakauya naye chikoro bho zvekuti mm. vatozotanga kutatsvaga zvechikoro pamwe next term eh, takazowirirana kuti ndiuye ndiende kwamutare ndakaenda mm. kwamutare musi wa 16 april 16 april ndichisvika kwamutare ndamwana chakandishamisa ndechekuti mwana ndakamupiwa pamusika panonzi pasakubva renge mm. ende hana kumupiwa naamai ndakamupiwa nemwana wasisi vaya vaenzi mm. mbuya vaya mm. ndiye vakasvika kunditambidza mwana zvikanzi mwana ane chivanhu chiri paari zviri kunetsa saka mwana musaenda naye kuchipatara imimi kana mm. muchifamba fambai nemwana muchifambira zvechivanhu chiri paari chete mukaenda naye kuchipatara anonofa mm. kubva ndaiti ahorit ah, ndakutambidzwa mwana uya ndaenda kumba ndine mufana anogara kwamutare munin'ina wangu mm. eh, ndaenda kumba kwake ndakaenda ndichienda ikoko ndakasvika ndichiwana madhamu vakatondimirira kumba kuya kuya kumba kuya kwabamunini eh kwabamunini asvika ah, tatomhoresana mhoresana paya vanzi amwana ah, ndiye muri kumuona eh pane matambudziko ari paari asi vematare kwataku kwatava mazuva ano Mm, ah, zvechipo zve havachadi kana kuzvinzwa mm. aiva ndatokangana kuti musi wenengiri musi wekutambidzana mabute uyo nemagemenzi akatobva atopiswa musi wacho akapiswa magemenzi eh, akapiswa eh.
magemenzi eh, zvinzi haizvi hazvina gwara saka uyu uyu musi wandiri kutaurawo hmm. tasangana namadhamu kumba kwemuningina wangu tatokurukura kurukura paya zvikanzi tati mwana musaenda naye kupi kuchipatara hmm, ndikati ahongu mm. Eh, kobva vatoti ndakuenda kumba kwangu mm. munhu ozodzoka naye kana mwana adini kana imi muri vaviri mamuchiri kuwirirana kana kuti hapasisina zvepera ndatoudzwa ah, musi wacho iyoyo ndatoudzwa zvikanzi hazvemba ah, hatichaiti zvemba takutevera zvematare zvematare ndo zvatava kuningirisa zvematare kana kuti zvemanjuzu ehe saka vachingoti peserere mwana ndo paakatanga kutaura kuti dedi mm. ini kunoku handichadi kugara kunoku mm. ndikati ko chii ikanzi a ah, kunoku vana mhama vane vachingondimwisa doro vachindipa mafembo kamwana kane five years kai ehe eh. vachindipa mafembo eh, kuchikoro handisi kuenda ndinoswera ndakazhinji ndipamwe ndinotovharirwa mupa ndichinzi imwa doro iro uchifemba mafembo iwaya hmm. kuti uite sei zvikanzi ndinenge ndichinzi hanzi ndokuti ndidzivirirwe hameno kuti kudzivirira kwacho kwaya kudzivirira kwei eh. Eh. Ah. ndakangoona kuti ah, semwana kuti ndirambe ndichimubvunza ndikati ah, saka ko inga wani vana mai vako vaiti eh, uri kurwara unozvikanzi a kubva zvandakabva kumusha mm. kunoko handisati ndamboenda kuchipatara eh. ndiri kutonzi kuchipatara handiite handiende ehe asi muchesti umu mune muchindirwadza zvisingaiti neumu pane aiti hanzi pamwe pacho vanondimanikidza mm. mafembo aya kuti rabuteria vanondimanikidza kuti rinenge rapinda nemukana ndine ndichirinzi medza e, ndakarwadziwa tete handidi kukunyeperera mapeji andanichivhurirwa nezvandirikunikiraaakutoudzwa futi kuti Eh, kuchipatara hatina kumboenda kureva kuti zvese zvana mastichi zviyezve kutoreva kuti ndiri kunyeperwa eh, saka ndakati musi wa 17 mm. ndatakurana nemwana wangu ndakazofona ndaamubhazi ndaakukwidza makomo ekunana christmas pasi ndichiuya kuno mm. pandati heyako ndo zvama muchiita kuti mama muchifemvesa mwana mafembo nedoro zera irori ndemuchida kuti adini vakapopota mm, tete ndati vakatanga kuti ndakutofonera mapurisa izvozvi muri kutosungwa dzokai nemwana yeye izvozvi izvi dzokai nemwana ndandichitozviziva kuti muchaenda nemwana kuchipatara ndikati aiwa handisandiye ari kupopota ndiye ari kupopota ndikati eh.
handina kuenda nemwana kuchipatara ndakobvunza inini ndangobvunza nekuti mwana ataura ega kuti imimi manga muchimupa mafembo mabuta aya nedoro mune muchida kuti aite sei mwana ane five years voda kuti remangwana rake ridini hanzi aiwa ndo zvandisingadi izvo ndandisingadi kukupai mwana ye saka ndakutofonera chii mapurisa ndikati aiwa fonai zvenyu kumapurisa inini maaudios nemacozi tindinawo mm. ekuti eh, eh, andinovaratidza kuti tarisai vakanga vachiti zvakati vachiti mm. mwana ari kudii arwara ini ndatora mwana for medication kuti kana apora ndomudzosera kunani kuna amai vake but mapeji aakutondivhurira ndakutoshamisika nawo mwana akadai unomupa doro rekutidii eh, mm. hanzi pamwe pacho aigona kutomutsa kana pakati kana usiku muka umwe doro Mm. kumwiswa ningiri pamwe vane vabvawo pamwe kumabhawa here kana kuti kuningiri kana mm. kuti kunzvimbo dzavane vachiita iyo matare avo iwaya ndichida kubvunza baba eh. tiri ipapo eh. ndinoratidza kuti musikana anga kugona kutaura zvimwe eh. makaona mukana wekumubvunzawo semwana wenyu since anga agona kutaura kuti pavakaenda uko mudare redzimhosva akapiwa mukana kuti ataura kana kuti iye kunyatsomubvunza toti hana kupiwa mukana iye kumubvunza naye mwanangu mukoma vakakubata here zveshuwa pane munhu wemurume akakubata here ari kuti chii
ndoimwe nyaya inondiseresa kuti izvozvi zvekechauroka wamubvunzaka ano kuti ndakabatwa narobert ndikaiswa kuseri kwedhoo mm. eh, akatora bhasikoro eh, akandiita zvisina basa Eh, ukaramba uyomubvunza anoti asi ndimama vainditi usaudza dedi
ari kuti mama ndovaimuudza kuti ataure izvi eh, asi ndimama vaindiudza asi vaiti usaudza dedi eh, izvi akutozvitaura pandakaenda naye kuchipatara achizoonekwa zvese zvakatestwa paharare hospital eh. akaitwa matest kubva kumusoro eh. uyu muchest akabviswa hembe dzese akatariswa naana chiremba pane inonzi eh, family kunoitwa zvevana kuseri kwevanoningirira ah, eh. kuseri kwacho ndokwandakatorifewa kunzi endai nemwana anonoteswa zvese hmm. kana iri object yakaishandiswa zvinoita sei kana akaonekwa kuti zvechokwadi akaripwa hmm. eh, vanotsvaga futi kusvika vaona kuti chii mm. saka ruoko here inhengo here kana kuti mm. iobject ipi akandizvo saka ndakatoendawo zvechokwadi musi wa 20 december ah, musi wa 20 april mm. mwana achibva avhunjwa zvikanzi hapana kana chiratidzo chekuti mwana akabatwa chibharo maresults ndinawo pano maresults munawo ndinawo pano eh, muzondiratidza maresults eh. aya iyi makwanisa here kuti mukwanise kuifambira kuti idzokere inzwikwe zvakare mudare medzi mhosva nekuti kana eh, doctor wekunoko ari kutaura kuti mwana haana kubatwa nezvibharo asi muzukuru wenyu ari mujeri zvakamira sei pari zvino izvozvizvi handisati ndava negwara tete rekuti ziva kuti hmm. ndino ndakambobvunza hangu vamwe vandakambobvunza vamwe vanoti vanotaura anzi munoita inonzi bail pending appeal hmm. vanotaura kuti inoda mari hmm. eh, vamwe vakati unozoenda nemari dzautsa acho kwakaitikira chi eh. kwakaitikira nyaya Mm. Eh, zvese zviri kutongoda mari zviri kuda mari eh, saka izvozvizvi pari zvino izvi ndichiri kumboona kuti nemashandiro nezvo takuprepare kuti pamwe zvikoro pazvakuvhurwa nokuti ava vazukuru ava ndikutarisira mm. kuti havachadzokeri taakutongogara navo kunokmakazotora zukuru yangu eh. adziva kugara navo muri kugara navo futi pano ehe then ndichada kuti nditozoona kuti ndichabatsirika sei kuti mwana uyu iye mucheche uyu mudiki uyu wekunzi akabatwa chibharo kuti azvinenge zvine kodzero here yekuti adzokere futi kwaari kutoti izvozvizvi kana uchida kuti ukona naye mm. kungomuti todzokera ka kuna mhamha kwamutare mm. anototanga kutotaatakataura kuti ndaifembeswa eh, ndichimuswadoanototanga kuchema kuti ndoda kuenda kuchikoro ini handidi zvekuni saka mm. kune vanoziva mutemo handizii kuti chichazvifambisa izvo zvinofanira kufamba sei mm. kuti mwana agare ari pakasununguka mai havazikanwi pavanogara chaipo kuti even ikoko kwavacho eh, kwavari eh, eh, asi vakuti havo zvematare avachendavanoita zvematare ikoko vakutonzi vakutoitawo zvekuti according nemanzwira andakaita vakutoitawo zvekudzura zvinoita sisi vacho ivavo hmm, ya pane nyaya tinokutendai mukoma nekukurukura kwamaita